Ka hoki au aku mahara ki a Whina. I te wā i roto au i ngā whakataetae, whaikōrero, nāna au i tohutohu kia kaua e mataku. Nanao e tohutohu, mā roto i te ngākau ka puta te kōrero kātahi te kōrero ka tika. Nō reira, e tio ka hoki waku mahara ki tō tātou kuia, te whaea o te motu. Hāwhina kupe e kōrerotia nei i a tātou i te rā nei. Nā te kore o ā rātou mahi kua kore tātou i ēnei rā. He pukenga wai, he pukenga kōrero, he pukenga tāngata, ka hoki ngā mahara ki a rātou. Nā te kaha o ā rātou mahi, anei ko tātou tēnei. E rongona nei tātou ki te puāwaitanga o ā rātou mahi, i te rūnanga o Te Ararawa, kia kaha, kia māia, kia niwha. Koinei au kua tae mai i te rā nei a Hāmi, te tuākana, arā tāua, i te hui, i te huinga o ngā kaihautū o te motu, i tū ki Turangawaewae. Ko te aha rā te kaupapa mō te wai? Koinā tētahi kaupapa nui mō tāua mō Te Rarawa hei kōrero, hei wānanga. Kei te kī, tō tāua teina a John Key, hara nō tāua, hara nōna te wai, koko kōhua, koko kōhua, koko kōhua. Nō hea te takenga mai o te Tiriti o Waitangi mō tāua, mō Te Rarawa? Koira i ora ai, Ngā take kōrero i waenganui i te Karauna me tāua, a Te Arawa i ēnei rā. Kia kaua e tukuna tō tātou mana motuhake ki tangata kē hei kōrero. Koinā rā te kaupapa e, kei te rangona atu ahau ki te wairua o kōrero e Hāmi. Mana motuhake tino rangatiratanga. Arā taku tuakana ka meiti kei roto tonu i te whare herehere. Mō tēnei kaupapa nei te kōrero. I pūmau ai tana ngākau ki te kaupapa, arā te tino rangatira toka e kōrero ake nei. Mehemea ko te pūtea o te raupatu o Te Rarawa te kaupapa, kāre he take, kāre he take, kāre he take. Hoi anō mō te kotahitanga o te iwi, āe, kātahi ka tika. Hoi anō kaua e waiho, koinei anake te hui hei whakakotahi nei i a tātou. He iwi kanohi runga tāu e te iwi Māori, koinā tētahi ngārara kino me whatu. Kia kohurutia, kia mate rawa atu. Ko te puahaehae anō tētahi. Ko te ngau tuara, ko te takahi i te mana o tētahi ki tētahi. E kaua tātou e puahae, me whakamihi. Kaua e waiho kia tū pāpako noa noa rā nō te tangata tahi ka tahi koe ka mihi ki a ia ko ana mahi. Nō reira tērā rawa kia mau ki te kotahitanga ka tahi ka tū rangatira te whare mō ke tonu atu mō wai te whare mō tērā rawa kai whare e kōrerotia nei koirau kua hoki mai e Hāma. Ohoho ahau ki a Ngāti Awa, kāre hoki taka ki reira. Mai rau e kōrero nei mō te puahae, mō te ngautuara. Kua mōhiotia tēnei o koutou e tū nei. Mēnā ka ārahi ngā pūtea te runa rā, katahi a Pau Roto ka hoki mai. Nō reira, he kōrero, he kōrero, he kōrero. Hai, whakatau te āhuatanga o te kaupapa i tēnei rā. Kia hiki ake ai te mana, kia hiki ake ai te mauri o tō tāua iwi ki ngā taumata o tana whea tū ake nei. Kia tā kaua tō te reka taku ki te ki ake, nō te rarawa ahau. He uri ana a Kupe. He heke mai au i ngā kāwai rangatira o Aimirirau. Ka hakoa he raura, he uri nā te hōiho kai te pai, he uri au nā rāhiri ana e au e tuaki nei. Nō reira he kōrero wēnei, hai whakaoho ake i te wairua. Ki a kau e noho ngoikore, mā te ngoikore koe ka mate. Ko tōna kōrero tama tū tā maora, tama noho, tama mate. He tū marakawai! Koirā kua hoki mai. Waiho ake mā, aku kōrero hei āpoko. Kua pau aku kai i runga i taku peneti mō tēnei wā.

Te ara rawa, kei roto i ngā waiata o te ao tawhito, te takenga mai o tō tātou rangatiratanga, te takenga mai o te ararawatanga e, e kōrerotia nei e tatau. Nō te haeretanga mai o ngā mihingare ka mate, ko a tātou ake waiata engari kei reira tonu. Kimihia te mātauranga o te ao tawhito, hei tikitiki mō tātou mahunga. E kōrerotia nei e te pae, ko tau kia tū rangatira ai, Ngā uri o Tara Rawa i roto i ngā rā e tū mai nei. Ka mutu, kua taupari te. Ka mihi, arā nei te pou. Ka heke nuku mai. Hei apopō, ka haere tō tātou koroua ki te whaka, whakanui te hura kohatu o Tipena Mama. Ko rāua rāua he hoa pūmau. Whakahaere tahi nei rāua Te āhuatanga o ngā waka, ngā kōrero tuku iho a tātou mātua tūpuna. Nō reira he kenuku mai tēnei ka mihi ki a koe. Ko tāu anō ko tūtaki i tēnei whaitua ki roto i a tāu, arā, ki roto o Te Rarawa. Hei apōpō, kei te pai, kei te haere koe ki tērā taha o tatau. Anei te kōrero o Ngāti Awa, ā, i tīmata mai koe i roto i au te Tai Tokerau. Nō muri mai ka haere koe ki Ngāti Whātua ka noho kā toru katahi koe ka tae atu ki roto o Te Moana-nui-a-Toi. Nō reira tēnei ka mihi ki a koe he kenuku, e ngā koroua, e ngā kūia, tātau mauri, ngā kanohi o rō rātau āpiti hou nō tāu taihono, ngā mate o te wā e moe haere okioki āpiti hou nō tāu taihono, tātau tēnei, ngā maramara kōrero, otirā ngā kohatu urupā kōrero rātau Tēnei ka mihi huri noa i tō tātou whare, Te Rūnanga o Te Rarawa, Te Kāhui Kaumātua o Te Rarawa, e te ahi kā o te wā kāinga, huri rauna, huri rauna, tēnā koutou, tēnā koutou, ka noho, ka tāu, ka rite.